एहिठाम उपस्थित सब गोटे में हमर प्रणाम अति उल्लासित भऽ रहल छी आ आजुक जे हमर ई उल्लास के क्षण अछि ताहिमे उल्लासे उल्लास अछि सेहे कही तऽ नीक एहिठाम उपस्थित सब गोटे के प्रणाम करैत आइ हम बेसी एकरा लम्बा नहि करब ताहि लेल आइ कनि कमे कही आ आइ जे एहिठाम उपस्थित छथिन सभ गोटेके प्रणाम करै छी सभ गोटे अग्रज लोकनिके एहिठाम अपने सभ आइ कोनो एकटा जनकपुर ई छी हमर जनकपुर नामक सेशनसँ एहि कार्यक्रमके हमसभ शुरुआत करब ई छी हमर जनकपुरमे हमसभ आइ जनकपुरके बात करब जनकपुर के संस्कृति के बात करब जनकपुर के सभ्यता के बात करब जनकपुर के लोक के बात करब लोक वेद के बात करब लोक संस्कृति के बात करब पोखरि के बात करब और मंदिर के बात करब हमर सबके सभ्यता संस्कृति से जुड़ल जनकपुर हमरा बड मनोरथ छल जे हम जनकपुर में एकटा आयोजन करितहुँ से मनोरथ हमरा कहिया पूरत ई लीलसासँ हमरा एतेक बेचैनी छलए जे कनिक दिनसँ तऽ एना लगैत छलए जेना हम किछु आराधने होइयनि कोनो भगवतीके कबुला केने होइयनि आ जाहि कबुलाके हम पूरा नहि कऽ पाबि रहल छी तऽ हमरा भीतरसँ ई बेचैनीके से आभास होइत रहै छलए ताहि दुआरे कनि गर्मीके समय पड़ि गेल छै मुदा अपने सभसँ आग्रह

आ साँझमे हमसभ सभ गोटे एकटा कऽ दीप जरायब एक दीप चेतनाक अही के संग हम सभ गोटे के स्वागत आ संग स्वागत करैत प्रणाम करै छी सभ गोटे जे किछु असुविधा हैत से सबके सहैत गर्मीके सहैत आ हमसभ एहिठाम बैस कऽ ई सब चीज देखी से आग्रह करैत सब गोटेके स्वागत स्वागत स्वागत छथि ताहिमे से हम सर्वप्रथम आमंत्रित करै छियनि आदरणीय मित्र अशोक दत्त जी के अशोक दत्त जी एहि संगे युवा मित्र पत्रकार सुजीत कुमार झा जी के सुजीत कुमार झा जी आब भाई आदरणीय बीपी शाह जी बीपी शाह जी आदरणीय सरोज कुमार मिश्र जी सरोज कुमार मिश्र जी आदरणीय पूनम झा मैथिल जी पूनम झा मैथिल जी आदरणीय भाई विनीत ठाकुर जी विनीत ठाकुर जी विनीत ठाकुर जी मित्र आदरणीय भाई घनश्याम मिश्र जी घनश्याम मिश्र जी आ एहि सत्रक संचालक हमर मित्र आदरणीय भाई सुनील कुमार मल्लिक जी सब गोटे के स्वागत करे छी आजुक विमर्श फाउंडेशन के आयोजन मे जे कार्यक्रम भऽ रहल अछि एहि कार्यक्रम के शुरुआत इएह छी हमर जनकपुर हमर जनकपुर केहन अछि स- जनकपुरक समृद्ध ऐतिहासिकता आ वर्तमान एहि पर हमरा लोकनि चर्च करब ई हमरा जनैत ई विषय बड़ा गंभीर अछि आ बृहत विषय अछि एकरा तुरते कोनो सेफ लैंडिंग एहि बात पर कऽ देल जायत से संभावना कम अछि एकरा स्पेसिफिक रूपमे बात नहि अछि जनकपुरक पाबनि तिहार केहन अछि जनकपुरमे एकर जे लोक मान्यता छै लोक विश्वास सब छै तेकर की सब छै परम्परा की छै एकर कहबी की अछि लोकोक्ति सब की सब अछि जनकपुरमे जनकपुरके पोखरि जनकपुरके मन्दिर संस्कृति एकर सबके की ऐतिहासिकता अइ कनि विशिष्टताक सङ्ग होइतै तऽ कनि आर एहिपर हमसब विशिष्ट रूपसँ चर्चा करितहुँ मुदा ई सब चीजके समेट कऽ ई रखल गेल अछि डेढ़ घंटा के सत्र सब गोटे के धैर्यता पूर्वक सुनि देबा के लेल सेहो आग्रह करै छी आ विमर्श फाउंडेशन जतेक मेहनत से ई मंच तैयार केलखिन हैं ई मंच अपने आप में गौरवशाली मंच अछि पोखरि के बीच में हमसब बैसल छी आ ई मंच के आनंद लऽ रहल छी संभवतः आन सत्र वाला के ई मौका नहि भेटतै ई हमरे सबके ई मौका भेट रहल अछि एहि मंच पर बैस कऽ हमसब किछु बातचीत करी तऽ हम कहब जे एकटा गीत हमर निकलल रहए अपने सबके याद हैत जे गंगा आरती मे बजायल जाइत अछि इएह छी हमर जनकपुर ओहि गीतके पंक्ति से हम शुरुआत करब तकर बाद किछु प्रश्न सब अछि ओ प्रश्न सबके बारेमे सेहो बात करब तऽ लिअ विमर्श फाउंडेशनके फेर फेर विभाजी लगायत विकास लगायत जते गोटे हिनकर टीममे छथिन सब गोटेके हम आभार प्रकट करै छी जे ई मौका हमरा देलनि ई कार्यक्रम संचालन करबाक लेल तऽ शुरू करी ई रमेश रंजनके लिखल एकटा गीत छनि

ई हमर अहाँ के जनकपुर कहै छै नवल जी के पंक्ति छनि जे जे नूतन किसले बसंती बयार जतऽ घुमि घुमि देखिह सुखक अमार जतऽ जतऽ माटी अछि सोना समान जनक गाम देखिह भैया जइह जखन मिथिला धाम जनक गाम देखिह सियाक गाम देखिह तऽ ई हमरा लोकनि के जनक कालीन बात करी तऽ रामायण कालीन बात करी तऽ इच्छवाकु वंशसँ पहिल राजा भेलखिन इच्छवाकु वंशके ओहि वंशमे पच्चीसम राजा शिरध्वज जनक भेलखिन कहल जाइ छै जे स्वर्णकालीन ओ समय रहै जनकके समय जतऽ कहल जाइ छै चारिटा वेदके रचनामे सबसँ बेसी महत्वपूर्ण भूमिका एहि जगहके रहै जाहिमे न्याय मीमांसा तकर बाद वैश्विक तकर बाद सांख्य ई चारिटा दर्शनके रचना एहि भूमि पर भेले जैन परंपरा में सेहो दूटा विशिष्ट अपने के कही मल्लीनाथ आ तकर बाद नेमुआ टोल धबौली जाहिमे नैमीनाथ के सूत्रपात एहि ठामसँ भेल छै एकर गौरवशाली अपन इतिहास छै एकर परंपरा छै आ हम तऽ ई कहब जे उत्तर रामायण कालीन जे अवस्था छै उत्तर रामायण कालीन अवस्थामे जे छै से सूर किशोर दास से हमसब यदि शुरुआत करी तऽ सूर किशोर दास आधुनिक जनकपुर के निर्माता छथिन कहि सकै छी हमसब जे वास्तविक में खंती गाड़लखिन एहिठाम आ हुनका सपना में आयल रहनि सीता तऽ ओ बेटी जकाँ मानलखिन आ एहिठाम खन्ती गाड़ि कऽ जनकपुरक सूत्रपात भेलै तऽ हमसभ कहि सकै छी जे नौमी शताब्दीसँ पहिले बौद्ध धर्म अर्थात मगध आ बज्जी महासंघमे जे एकटा हीरा खानीके लेल युद्ध भेल रहै जाहिमे अपनेके ओहि युद्धमे बज्जी महासंघ हारि गेल रहए तऽ ओ सब काठमांडू धऽ लेने रहै तकर बाद मगध के जो आक्रमण भेलै ताहिसँ बौद्ध धर्म के प्रभाव जनकपुर में भेलै तकर बाद नौमी शताब्दी के बाद यदि हमसब कही तऽ हिंदू धर्म के प्रसारण भेलै एहिठाम जखन हमसब कहि सकै छी जे साधु संत सब अयोध्या से आ विभिन्न जगह से एहि जनकपुरमे एलखिन जनकपुरमे अयलाके बाद एहिठाम सीताराम संस्कृतिके शुरुआत भेल आ ई सीता जकरा हम कहि सकै छी ऊर्जा अछि सीता एकटा बीज अछि बीज तत्व अछि जे जनकपुर मार्केटिंग एकर ठीक ढङ्गसँ नहि कऽ सकल है जँ हमसभ सीताके लऽ कऽ मात्रे चली तऽ ई एहन बीज अछि जकरा विश्वमे हमसभ जनकपुरके चिन्हा सकै छी ई हमरा लगैए ताहि दुआरे हमरा सभके ऐतिहासिकता जखन हमसभ सुतल रहै छी तऽ भोरमे कानमे मन्दिरके घण्टी बजैत रहैए पराती बुढ़वा पराती गाबैत रहै छलै ई सभ की हेरा रहल अछि की बचा कऽ रखलहुँ की हेरा गेल हमरा लगसँ तऽ ई सभ बातके हमसभ छलफल करब तऽ ओहिसँ पहिले सभ गोटेके हम सा- स्वागत करै छी एहिठाम पहिने आ, घनश्याम मिश्र जी छथि युवा पत्रकार आ, तकर बाद कलाकार बहुत नीक अभिनेता हिनकर फेसबुक पर सेहो बहुत रास चीज सब नित्य अबैत रहै छनि तहिना अशोक भाई जे प्रसिद्ध गीतकार छथि संगीतकार छथि तकर बाद भाई सुजीत जे पत्रकार छथि आ बहुत रास किताब के लेखक सेहो छथि एखने पुण्य पुण्य होत विवाह लिखलथि है तहिना बी पी शाह जी छथिन जे एखन हम तऽ पत्रकारके रूपमे चिन्है छलियनि हेँ बादमे जनमत पार्टीमे अयलथि आ प्रखर आ, एकटा कहू वक्ता प्रखर रूपमे अपन राजनीतिके शुरुआत कऽ रहल छथि तऽ सभ गोटेके पूनम जी छथिन सभ गोटेके स्वागत करै छी एहिठाम सबसे पहले हम घनश्याम से शुरू करब एकटा मोदी जी आयल रहथिन तहिया ओ रहथिन कहने हालांकि ओहिसँ पहिलियो हमसभ जनै छलहुँ हेँ जे पग पग पोखरि माछ मखान मधुर बोल मुस्की मुखपान विद्या वैभव शांति प्रतीक सरस नगर श्री मिथिला थिक तऽ हमसभ बात करी जे एखन जखन हमर एतेक समृद्ध परम्परा छलै एहि भूमिपर सुगा पुराण पढ़ै छलै हमरा सबके संस्कार संस्कृति कतऽ हेरा रहल अछि एहि तकनीकी विस्फोटनके युगमे एखन जे टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोजन कहै छी हमसब तकनीकी विस्फोटनके युगमे हमर टीक हमर टीक संस्कृति रूपी सुन्दरतामे गारले अछि कि एखनो रंगी चंगी में हमरा लोकनि भुतला गेल छी ताहि संदर्भ में अपने के की कहब अछि आ वर्तमान केना भखरि रहल अछि जनकपुरक वर्तमान अपने के हिसाब से कोन हिसाब से भखरि रहल अछि कोन सम संस्कृति के हम नहीं सहेज सकलहुँ ताहि पर अपन विचार राखी से आग्रह करै छी धन्यवाद पूर्णा जी महत्वपूर्ण प्रश्न अइ एहि प्रश्न के जवाब अते कहबै तऽ देबऽ लागी तऽ एकटा लम्बा किताब सेहो लिखा सकैए आओर लम्बा ग्रंथ के रचना भऽ सकैए लेकिन हम समग्र में कहब जे हमर अहाँके जे परम्परा छलऽ हमर अहाँके जे संस्कृति अछि जकर अहाँ चर्चा केलियै

एहि सबके रक्षा करऽ के काज जे दोसर बाहर से आयल आदमी नहि कऽ लै छै तऽ सबसँ पहिने हम कहलहुँ हँ जे कतहु ने कतहु हम अहाँ अपन ईमानदारीसँ पाछा तऽ नहि पड़ि रहल छी कतहु हम अहाँ अपन काज प्रति ऑनेस्ट जे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के जे बात करे छी हम अहाँ ईमानदारी ही सबसे बड़ी धर्म है ओतऽ कतऽ छी हम अहाँ ओतऽ प्रश्न उठै छै जे हम अहाँ हमरा अहाँके जे पौरख छै हमर अहाँके जे पुरान पुरान संस्कृति है परंपरा है ओकरा हम अहाँ किएक नहि अ, अक्षुण्ण राखऽ पाबि रहल छी से महत्वपूर्ण बात छै ओहूमे हमरा जनैत ई बढ़ैत प्रविधि जे छै आई के प्रयोग छै तऽ अहाँ देखबै जे भारत होय वा अन्य अन्य देश सबके अहाँ अ, बात करबै तऽ सब देशमे सब जगहमे साउथ एशियामे जतऽ जतऽ विकसित जगह सब छै ओहि सब जगहमे जहिना जहिना विकास होइत गेलैए आई के विकास होइत गेलैए ओहि सङ्गे सङ्गे ओतऽके संस्कृति ओतऽके परम्परा ओतऽके जे पौराणिकता छै ओकर जे इतिहास छै से संरक्षण होइत चलि गेलैए लेकिन कतहु ने कतहु हम अहाँ चुकल छी ओहिमे जे ओकरा दस्तावेजीकरणके बात होय ओकर संरक्षणके बात होय ओहि सभमे कतहु ने कतहु हम अहाँ भुतलायल छी आ ओहिमे पर्टिकुलर कोनो एक व्यक्ति दोष नहि ओहिमे सभके ओतबे दोष छै आओर एकटा चीज हम थपऽ चाहब जे एहिठाम जखन संरक्षण और संवर्धन के बात होइ छै तऽ किछु संस्था छै किछु व्यक्ति सेहो संस्थे छै और किछु महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लऽ कऽ गैर सरकारी संस्था के रूप में आबद्ध पुरान इतिहास रहल एहि जगह सबमे जाहिठाम मिथिला नाट्य कला परिषद के हम स्मरण करऽ चाहब जे कला संस्कृति नाट्य गीत सङ्गीतके संरक्षण करै छलखिन हँ ओहो कतहु ने कतहु एखन भुतलायल जकाँ बुझाइ छथिन दू हजार छत्तीस सालमे सर्वनाम आओर मिथिला नाट्य कला परिषद कनिके आगा पाछा रहै सर्वनाम पहिले गठन भेलै दू हजार छत्तीस सालमे आओर सम्भवतः तकर बाद मिथिला नाट्य कला परिषदके स्थापना भेल रहै तऽ सर्वनाम सब अपन नाट्यके अपन विधाके अपन कलाके संरक्षण करऽके लेल थिएटर हॉल होइ ओकर विकास होइ पुस्तकीकरणके बात होइ सारा चीज भेलै लेकिन मिथिला नाट्य कला परिषद मिथिला मैथिली के श्रीवृद्धि के लिए जे काज सब करैत अबैत छलखिन हँ और अखनो जे एकर पुरान इतिहास है वो कतौ न कतौ हम सब दस्तावेजीकरण नहीं कऽ सकल छी कि जका हमरा फील होइए और जनकपुर के जखन चर्चा करब तऽ अहाँ चर्चा केने छलियै जे आधुनिक जनकपुर के निर्माण में सूर किशोर दास जी के वास्तव में हुनकर महत्वपूर्ण भूमिका छै हम तीन टा व्यक्ति के नाम लेब आधुनिक जखन जनकपुर के बात करै छियै एहि मिथिलाञ्चल क्षेत्र के बात करै छियै मिथिला के बात करै छियै राम आ सीता के चर्चा करै छियै तऽ सूर किशोर दास चतुर्भुज गिरी और मौनी बाबा ई तीन टा पात्र के हम बेर बेर स्मरण करै छियै जखन कखनो जनकपुर चर्चा होइ छै राम सीता के चर्चा होइ छै तऽ हमरा स्मरण अबैया सूर किशोर दास जी जे खंती गाड़लखिन सुनील भाईजी अहाँ कहबे केलिए चतुर्भुज गिरी हमरा बुझाए जानकी मंदिर के जे नौलखा मंदिर से ओहिसँ पहिने राम मंदिर बनल रही चतुर्भुज गिरी आयल रहथिन और रामपट्टी जानकी पट्टी कहि कऽ जानल जाइ छलै दूटा और तत्कालीन समय में ओ महाराजा जे रहथिन ओकरा जमीन के दू टुकड़ा में बांटि देलखिन एकटा रामपट्टी के दऽ देलखिन एकटा जानकी पट्टी के दऽ देलखिन हम देख रहल छी राम रोशन दास बाबा सेहो एहिठाम बैसल छथि बहुत रास प्रश्न सब सेहो अ, एहिठाम जे विद्वान सब बैसल छथि हुनका सब दिशा एतनि किछु करेक्शन सेहो हैत जे हमर सबके अध्ययन में कमी हैत लेकिन हम स्मरण करऽ चाहब आधुनिक जनकपुर के निर्माण में सुरकिशोर दास मौनी बाबा और हम चर्चा केने छलहुँ हँ चतुर्भुज गिरी के ओहि संगे संगे हमसब हमर जन्म 2036 साल में भेल तकर बाद राजनीति बाबूजी राजनीति करत और जै तरह हमर सबके संस्कार आगा बढ़ल तो हमरा सबके दू तीन टा नाम एकदम दिमाग में अबैत रहे जैमे स्वर्गीय मकेश्वर बाबू के हम स्मरण करऽ चाहब जे रारा व कैंपस जखन जे रामस्वरूप राम सागर जी के जे लगानी में हुनकर जे जमीन के दाता के रूप में एलखिन तो बहुत रास सरस्वती स्कूल के बात होए अथवा ज्ञानकूप स्कूल के बात होए व रारा व कैंपस के बात होए तऽ तहिया ओ पुरुष सब ओ युग पुरुष सब तहिया रहथिन अखन के युग पुरुष सब कहाँ छथिन अखन खोजी कयल जाय खोजी करी तऽ भेटत लेकिन तत- तत्क्षण ताहि समय के जे अवस्था रहै ताहि समय के जे ईमानदारिता रहै ऑनेस्टी रहै ओ कतौ ने कतौ हेरा रहल छै कि जकरा हमरा फान होइए आओर एकटा नाम हम आओर लेबऽ चाहब हम आधुनिक जनकपुर के चर्चा कऽ रहल छी

ओ सिटी संगे रेलवे के जो पुक्की जे पड़े तो लोग के जैसे से स्मरण अबे हमरा छत्तीस साल में जन्म भेला के बाद के जे अवस्था देखल यऽ ओहिमे बहुत रास एहन विषय सब छै जे धीरे धीरे हेरा रहल छै और ओ चिंता के विषय से है अखन हम एते राखब तकर बाद फेर हाँ, थपब बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी आब हम आ, अशोक भाई आ, के बात कहला कहबनि हम ई जे बड़ा बढ़िया बात घनश्याम कहलक हम एकटा खाली करेक्शन करऽ चाहब जे सर्वनाम के स्थापना छत्तीस साल में नहीं भेल छै मिनाप के बादे स्थापना भेल छै शायद बयालीस साल में छै शायद स्थापना भेल हाँ, लेकिन हमरा जानकारी अनुसार छत्तीस में कनिक दिन आगा पाछा छै कि जका अच्छा, हमरा जे ठीक छै। जे ज्ञात अबै ठीक छै छै से हम शेयर केलहुँ तऽ हमसब एकर देखब आब हम अशोक भाई लग जाइ छी जे मंदिरे मंदिर पोखरिए पोखरि से भरल ई जनकपुर के धार्मिक लोक मान्यता सब रहितो एतुका मंदिर आ पोखरि के अवस्था की अछि सरकार आ गुठी संघ संस्था सब केहन तरहक पहल कऽ रहल अछि एहि पर अपने के विचार आबे संगे संगे ओहो बात प्रश्न संगे जुड़ल अछि जे जनकपुर के वर्त वर्तमान कोना भखरि रहल अछि इहो संगे जोड़ि कऽ अपने बात राखी धन्यवाद सुनील जी जे विमर्शक विषय इतिहास आ वर्तमान इतिहास के संदर्भ में कनिक बात अपने के लिए है अहाँ जे जिज्ञासा रखलहुँ हँ ओहि मठ मन्दिर वा पोखरि एहिठामके गुठी एहि सबके सन्दर्भमे तऽ हम बात कहब अपने वेदके बात कने छलियै हमरा जेना बुझाइए जे छओ टा दर्शनमे सँ चारि टा दर्शन एहिठाम जे गौतम कपिल कनाद आ जैमिनी लिखने रहथिन एहि धरापरमे आ रामायणकालीन जखन बात करबै निमीसँ जखन अहाँ बात शुरू करबै वा जनकके बात करबै तऽ शास्त्रार्थके परम्परा तैयो रहै अपनेके स्मरण हैत जे कहौर आ बन्दीके बीचमे भेल शास्त्रार्थ आ कहौर पराजित भेलै तऽ हुनका जल समाधि लेबऽ पड़लनि ताहिके बाद कहौरक जे पुत्र रहथिन अष्टावक्र हुनका संगे बंदी पराजित भेलै ताहिके बाद जे हुनकर उपदेश रहै राजा जनक हुनका गुरु स्वीकार लेलखिन ई प्राचीन कालीन वा आध्यात्मिक हिसाबसँ हमरा लोकनि जे जनकपुरके बात करै छी ताहि समयके बात छै ठीके अपने सब चर्चा केने छलियै जे सूर किशोर दास तऽ हमरा जेना स्मरण अइ जे पढ़बाक अवसर भेटल अइ तऽ अठारहवीं सदीके आरम्भमे सूर्य किशोर दास आ चतुर्भुज गिरी एहि अखनके जनकपुरके पता लगौने रहथिन तहिया एतऽके जतेक किछु छै से धार्मिके हिसाबसँ भेलै ओ ठीके ओ परातीके बात रहै ओ भजनके बात रहै ओ कीर्तनके बात रहै ओ समर्पणके बात रहै केओ किशोरीजीके अपन बेटी बुझथिन तऽ केओ एकटा पक्ष माय बुझथिन आ ओहि हिसाबसँ समर्पणके भावसँ चलैत रहलै अखन वही अठारहवीं सदी के बाद के जनकपुर के बात करबै पहले के शिक्षा के बात करबै तो हमरा बुझाइए जे हम सब ओहिसँ बड पाछा भऽ गेल छी वर्तमान के जनकपुर बड पाछा भऽ गेल छै जनकपुर के इतिहास में अगर हमरा लोकनि बात करबै तो झूला घर से विक्रम संबत उन्नैस सौ छियासठ से संस्कृत में पढ़ाई शुरू भेलै जे याज्ञवल्क स्कूल के स्थापना एहिठाम भेलै ताहिके बाद अगर बात करबै अहाँ तऽ दू हजार चारि सालमे सरस्वती हाई स्कूलके स्थापना भेलै सरस्वती हाई स्कूलके स्थापनाके समयमे हालाँकि दू हजार तीन सालसँ ओहि बातके शुरू भेल रहै ओहिठाम डिठा गौरी नारायण गिरी वा ओहि टाइममे ई कही जे दाता परिवारके हिसाबसँ रामस्वरूप रामसागर बोध बाबूके बात कऽ सकै छी अहाँ महेंद्र नारायण निधि जीके पिता राजेश्वर निधिके बात करियौ ओहि समयके जनकपुर जाहिठाम ओसभ ई देखलखिन कि शिक्षा आ स्वास्थ्यके आवश्यकता छलै तऽ शिक्षा आ स्वास्थ्य परमे जे बहुत बेसी जोर देल गेलै एकटा श्रेय मकेश्वर सिंहके ई चर्चा केलनि लेकिन ओहि सङ्गे अहाँ तत्कालीन जानकी मन्दिरके महान नवल किशोर दास जीके अहाँके याद करऽ पड़त अहाँ के अघोरी बाबा के याद करऽ पड़त जे 2013 साल में एहिठाम अहाँ के राम बाग में जे अस्पताल के स्थापना भेलै जानकी पब्लिक अस्पताल जे अखन के अहाँ के मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अइ तो ओ शिक्षा स्वास्थ्य के जे ओहि समय में आबि कऽ लगभग राणा काल के अंत अंत दिस आबि कऽ जे हमर किछु अग्रज सब जे युग द्रष्टा कहबै आइ के हिसाब सँ हुनकर सबके ओहिके बाद अहाँ बहुत रेलके बात केलखिन तऽ रेल एकटा एहन स्थितिमे एहिठाम शुरू भेलै जे मोहतरीके जङ्गलसँ लकड़ी कटानीके बात रहै तऽ ओ अंग्रेज जे छै से रेलके स्थापना केलकै हालाँकि बादमे जनकपुर आ जयनगर रेलके हिसाबसँ चललै दू हजार एकैसमे आबि कऽ अहाँके जनकपुर सिगरेट फैक्ट्रीके स्थापना भेलै स्वर्गीय रामनारायण मिश्रके हुनकर बहुत बेसी भूमिका छै सोवियत सङ्घके ओहि समयमे प्राविधिक सहयोगसँ ओ स्थापना भेल रहै तऽ जनकपुरके खास कहबै जे एहि वर्तमान धार्मिक पक्ष वाहक हम कहि रहल छी अगर जनकपुरके स्वरूपके परिवर्तन करयमे जे बड़ बेसी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कलकै ओ तत्कालीन जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड जकरा हम अहाँ सिगरेट फैक्ट्री कहै छी हमरा लोकनि ओकरो नहि सम्हारि सकलहुँ अहाँ एहिठामके मठ मन्दिर सबके बात करै छियै कहै छै जे तहिया बावन गंडा अर्थात दू सए आठटा पोखरि रहै डेगे डेग पर मठ मन्दिर रहै अखनके अवस्था कहबै खास कऽ कऽ हमरा जे स्मरण अइ जानकी मन्दिरसँ अगर अहाँ दुल्हा दुल्हिन मन्दिर वा बिहार कुण्ड अग्निकुण्ड तक जैतियै तऽ चारू बगल मठे मन्दिर नजर अबैत अहाँके अखन मन्दिरो छै ओ भूमियो छै लेकिन देखाइ नहि पड़त अहाँके ओकर संरक्षण केकर जवाबदेही हम अहाँ कोनो एकटा साधुके अगर गाड़ि पढ़ै छी से सेहो न्याय नहि अइ हमरो अहाँके जब अहाँ गुठी प्रसङ्ग हम ओतऽ जोड़ऽ चाहै छी जे अहाँ गुठीसँ जोड़ने छलहुँ हँ बात एहिठाम हम आबऽ चाहै छी गुटी अपन भूमिका तऽ नहिए निर्वाह कऽ रहल अछि एहिठाम जे सब एलै से अपन उगाही करऽ ला एलै हम एकटा अपने पाइ एहि बीचमे कहब जे बनकी पड़ल छै जकर दूरा दलान तेकरा ला उगतै कोना सूरज आ चान बनकी पड़ल छै जकर दूरा दलान तेकरा ला उगतै कोना सूरज आ चान रचैया बिहुनित अखनो शिकारी सब रचैया बिहुनित अखनो शिकारी सब जहर बाँटि खोलैया कफनक दोकान तऽ एहि भूमिके सङ्गे तऽ से सब होइत रहलैए एहिठाम अपनेके स्मरण हैत जे जानकी मन्दिर दर्शन करऽ राजा महेन्द्र आयल रहथिन दु- दुर्गानन्द झा बम फेंकलखिन तऽ ताहिके बाद ई कोप भाजनके शिकार भेलै जनकपुर जय संस्कृत महाविद्यालय स्थापना ज्ञान कुप में भेल रहे ओकरा झाड़ के विद्यालय स्तर पर आनि दिल गए वो अहाँ के मठियानी पहुँचा दिल गए जो ओहिठाम अहाँ के महाविद्यालय के हिसाब से हेतै बेर बेर एहिठाम चक्रव्यूह के रचना सब होइत रहे पंचायती व्यवस्था में तो खास कऽ कऽ सब दिन कहबै तऽ जनकपुर के प्रतिनिधित्व सरकार में नहीं भेल से बात नहीं छै सब दिन केओ ने केओ मंत्री रहबे केलखिन लेकिन झोरा ढुअ के लेल ओ देखाबऽके लेल अहाँके स्मरण हैत अ, एकटा प्रसङ्ग चर्चा करी जे आनन्दीलाल झुनझुनवालाके नाम बहुतो आदमी सुनने हेबै एहिठाम हमर अभिभावक सब छथिन हमरा सिखाबऽवला सब अग्रज सब एहिठाम छथि विजय झुनझुनवाला एखन बहुत बेसी चर्चाके विषय छथिन लेकिन हुनकर बाबू आनन्दीलाल झुनझुनवाला कहियो राणा कालमे विद्रोहीके हिसाबसँ गिरफ्तार भेलखिन आ हुनका सजाय स्वरूप अहाँके मोरन जाय पड़लै जे अखनके विराटनगर अइ जे पहिल बेर अहाँके जापानी मशीनसँ ओतऽ ओ कारोबार शुरू केलनि जनकपुरमे जे सम्भावना सब छै से अखनो कोप भाजनके शिकार भऽ रहल छै अहाँके ई कही जे जहिया दू हजार चारि सालमे सरस्वती इसकुलके स्थापना भेलै तऽ दू हजार बारह सालसँ लऽ कऽ दू हजार चौंतीस साल तक एहन कोनो वर्षे नहि रहै जे एस एल सी मे वर्ष विशिष्टमे जनकपुरके विद्यार्थी नहि अबै आइ हम श्रद्धा सुमन अर्पण करै छियनि मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानके उपकुलपति डॉक्टर राम केवल जी हमरा सबके बीचमे नहि छथि दू दिन भेलनि हुनका दिवंगत भेला हुनकर आत्माके चिर शान्तिके कामना करै छी अपनेके स्मरण हैत जे दू हजार छब्बीस सालमे बोर्डमे छठम स्थान प्राप्त कयने रहथिन दू हजार छत्तीस सालके बाद एतऽ शिक्षाके अवस्था कनि आओर बेसी कमजोर भेलै छियालिस सालके बाद एतऽ ध्वस्त भेलै षड्यंत्रके हिसाबसँ एहिठाम चोरीके बात भेलै अपनेके स्मरण हैत जे राराबा कॉलेजसँ जे थर्ड डिवीजनसँ पास करै छलैए तकरा टी वीमे बहुत सम्मानसँ देखल जाइ छलैए एहिठाम ओहन एकटा परम्परा शुरुआत कयल गेलै जकर शिक्षाके स्तर कमजोर भऽ जेतै जग कमजोर भऽ जेतै ओ भविष्य निर्माण नहीं कर सकैए ओ वर्तमानोमे नहि जीवऽ सकैए ई बहुत महत्वपूर्ण बात छै जे सब दिन राज्य एहिठाम एकटा खड़यंत्र करैत रहलै हमसभ वर्तमानमे संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपालमे छी आइ जे किछु भऽ सकै छै जे किछु बाट सब खुजल छै ओकरो अवरुद्ध करैके प्रयत्न भऽ रहल छै ओ संघीयताके समाप्त करबाक खड़यंत्र भऽ रहल छै यौ जनकपुरमे की संभावना नहि छै विकासके हमरा कहू जय राम सीतासँ हमसभ गौरवान्वित होइ छी आ दुनियामे चिन्हाइ छी हुनकर वैवाहिक स्थल आइ जनकपुरके वैवाहिक गंतव्य स्थलके रूपमे अगर डेवलप कयल जाय तऽ बहुत एहन एन आर एन वा एन आर आई छथि जे मात्र विवाह करयके लेल भारत वा नेपाल अबै छथिन हुनकर ई जगह किया नहि

अहाँ कल्पना करियौ जे जमनीके जे बलुआ जमीन अइ ओहिठाम ड्राई पोर्ट बनै आ कलकत्ता पोर्टसँ एकर कनेक्टिविटी भऽ जाइ आ एहि दऽ कऽ वीरगंजमे जे बने प्रोडक्शन हेतै एक रुपैआमे ओ अगर अन्ठानबे पैसामे जनकपुर कॉरिडोरमे हेतै तऽ लोक पहिल कतय टारगेट करतै पर्यटनके हिसाबसँ तऽ सम्भावना छैहे दुनिआँ अहाँके चिन्हबे करैए धार्मिक पर्यटकीय स्थलके हिसाबसँ ओहिके लेल हम अहाँ जतेक जे करऽ सकबै ताहिपर निर्भर करै छी अहाँके योजना अहाँके दृष्टि अहाँके चलऽके जे तरीका अइ ताहिपर निर्भर करतै अहाँ उद्योगके हिसाबसँ से डेवलप कऽ सकै छी अहाँके जे एहिठाम कलाके जे हमर समृद्ध परम्परा अइ ओकरा वैश्विक व्यापारमे कते बेसी हमसब प्रमोट कऽ सकै छियै तकर आवश्यकता छै संभवतः अहाँ समय देख रहल छी बुझाइ बेसी हम हम्म। हम्म। हाँ, नहीं बहुत बढ़िया बड़ा सुंदर ढंग से जा रहा है आ बड़का क्वेश्चन सब से उठल है अहाँ के जवाब में से प्रश्न सब संगे आयल है तो एक चर्च हम एठाम बी पी शाह जी छथि बैसल हिनका से करऽ चाहै छी खास कऽ कऽ जे नेपाल में तीन तह के सरकार बनलै तीन तहके सरकार बनलाके बाद अखने अशोक भाई कहलखिन हँ घनश्याम सेहो कहलक है जे शिक्षा एतऽ ज्ञान गुणके एतऽ जगह छलैए जनककालीन अवस्थामे एतऽ शास्त्रार्थ होइ छलै उपनिषद कालमे यदि अपने बात करबै तऽ ई एकटा एहन हब छलैए हबके रूपमे विकसित छलैए जतऽ विश्वके लोकसभ एहिठाम ज्ञान सिखबाक लेल अबै छलै तेहन स्थिति छलैए एखन जे तीन तहके सरकार बनलैए लगके सरकार जा स्थानीय सरकार हमसभ कहै छियै जाहि सरकारके अण्डरमे शिक्षा सेहो छै स्वास्थ्य सेहो छै लेकिन की देखाइ दऽ रहल छै एतेक नजदीकके सरकार होइतो अपनेके शिक्षा दिन दिन नीचा मुँहे जा रहल छै धसि रहल छै एकर अपने कारक तत्व की बुझै छियै आ एकर की समाधानक उपाय भऽ सकै छै ताहिपर कनि अपन बात राखी जी धन्यवाद ई जे सत्रके जे राखल गेलै टॉपिक ओहिमे अपन सबके कनि इतिहाससँ जोड़ल गेलै बच्चा सबके या युवा सबके इतिहास ओहि टाइममे पढ़ायल जाए जब ओकरा युद्ध लड़बऽके तैयारी होइ है तऽ अपना सबके युद्ध लड़बऽके तैयारी तऽ एहिठाम कोन हिसाबसँ भऽ रहलै से नहि मालूम लेकिन इतिहासपर गर्व कऽ कऽ बड़का चीज जखन उपलब्धि भऽ जेतै से हमरा नहि लागल आब जेना शिक्षाके बात एलै तऽ पहिने हम शिक्षावला सल्टिया दी राराबो कॉलेजके एकटा रिसर्च भेलै राराबो कॉलेज पर जे मार्टिन चौतारी केने अइ ओहिमे देखल गेलै कि कॉलेजके जे राराबो कॉलेज होइ या ठाकुर राम होइ एकर सबके अवस्था कहियासँ खतम भेलै तऽ एकटा पॉइंट आउट की कयल गेलै कि जाहि टाइममे पावरफुल व्यक्ति कैंपस प्रमुख बनलै ओहि टाइममे ओ डायरेक्ट दरबार जोरे कनेक्शन रहै ओकरा

ऊ एकटा कारक बनलै जेकर जनकपुरके शिक्षा कमजोर भेलै या एहिठामनके प्रमुख शैक्षिक संस्था सबके बात करबै दोसर एलै कि शिक्षामे जे व्यवसायीकरण भेलै तऽ व्यवसाय शिक्षाके केन्द्रित भऽ गेलै काठमाण्डौमे तऽ काठमाण्डौमे जे प्राइवेट कॉलेज स्कूल सब भेलै तऽ ओ जनकपुरेके नहि काठमाण्डौ भ्याली बाहरके जते शैक्षिक संस्था सब छलै तेकरा सबके बदनाम

अधिकांश काठमांडू के प्लस टू कॉलेज देखबे तो ओहिठाम साठी परसेंट से ज्यादा विद्यार्थी अपने सबके तराई मधेश के रहे ती एकटा ई जे शिक्षा में व्यवसायीकरण भेले तहू के मार अले अब भविष्य के बात में देखबे तो एकटा सिलिकॉन वैली के नाम अपना सब बेसी सुनैत हेबै जे सब कनी नया जनरेशन के हेबै सिलिकॉन वैली में की रहे ओहिसँ पहिने लेकिन अखनी विश्व के सबसे बड़का आईटी सेक्टर के काम करऽ वाला

ओहि सेक्टरमे आगाँ अइ अब्बल मानल जाइए लेकिन काम कतऽ करऽ पड़ि रहै तऽ काठमाण्डूमे कोनो फ्लैट लऽ कऽ नहि भेलै तऽ ऑस्ट्रेलिया जाकऽ नहि भेलै तऽ कैनेडा जाकऽ लेकिन एहिठामन हमसब ओ वातावरण नहि दऽ सकलिए आब अपनेके विषय अएलै राजनीतिकसँ जोड़िकऽ तीन तहके सरकार बनलै तऽ तीन तह के सरकार बनल तो तीन तह के सरकार में जे व्यक्ति सब सिलेक्ट भ के अल चुना के अल उ व्यक्ति सब के है तो या जे विचारधारा के पार्टी अल या संस्था अल उ के है तो राजतंत्र में जे पार्टी रहे से है राजतंत्र टाइम में जर स्कूलिंग भेले से है या ओहू से कनी सेकेंड लाइन के देखबे तो उहो राजा के टाइम के व्यक्ति सब है तऽ सिस्टम परिवर्तन भऽ गेलै लेकिन ओ जे फेस सब अइ जे नेतृत्वकर्ता सब अइ से परिवर्तन नहि भेलै तऽ आब कहबै कि तत्काल परिवर्तन करैके सम्भावनामे तऽ अपना सबके अब एकटा एहिठाम ई साहित्यिक मंच एहिठाम ई शब्द कते उचित हेतै कि नहि हेतै अहाँ वोट मंगै छियै वोट दै छियै जातिके नाम पर तऽ अहाँके जातिके महंत तऽ भेटबे करैए माइ जन्देवान भेटबे करैए अहाँ ढौआके नाम पर वोट दै छियै जितबै छियै त अहाँ के ढौआ त कमाई ला भइए जाइए, एक दू दिन खर्चो चलि जाइए, नइँ होय त अहूँ जोरे माँगियो लइए। अहाँ भोट मँगै छी धर्म के नाम प, त अहाँ के धर्म त भेटले अइ। अहाँ शिक्षा के नाम प कहिया भोट देलिए? जँ जइ दिन शिक्षा के नाम प भोट देबै तइ दिन त शिक्षा भेटत नइँ। त अहाँ मँगबै जाइत के नाम प त जाइत भेटल, महंथ, कथी कहै ओकरा, माइजन देवान। ढौआ के नाम प त व्यापारी सब, ठिकदार सब भेटल। जँ मँगबै आओर चीजके नामपर तऽ आओर चीज भेटल लेकिन शिक्षाके नामपर अपना सबके तराई मधेशमे या नेपालेमे कही ई कहियो चुनाव नहि भेलै एहि इश्यूपर तऽ भऽ सकै एहिमे किछु नया जेनरेशन एतै काम करऽवला एतै तऽ एकटा परिवर्तन देखेतै आब एलै जनकपुरके सवालमे तऽ जनकपुरमे ओहि बीचमे अगिला स्थानीय चुनावमे हवा चललै स्वतंत्र जीततै तऽ आब स्वतंत्रके सेहो दू तीन टा प्रकार होइ टिकटॉकके ओहिमे बहुते प्रकार सब केहन केहन स्वतंत्र होइ एकटा साँचे के स्वतंत्र होय दोसर पार्टी से टिकट नहीं भेटल तब स्वतंत्र भेल और एकटा ओ स्वतंत्र है जरा बाद में हम कहब तो ओहन स्वतंत्र के जितेबे तो एक चोटी हार गए तो ओकरा सिम्पैथी जनलिए बेचारा के खेत बिका गए जमीन बिका गए अगला बेर वोट दे दही ओकरा तो अ बेर ओकरा वोट देवे और जितेबे तो पैसलो खर्चा निकाल दे नहीं कला तो वही बेर चुनाव लड़ल रहे तो फ्री में तो नहीं लड़ल रहे फ्री में तो ओकरा वोट नहीं पड़ल रहे अहू बेर जे वोट पड़ल होते फ्री में नहीं पड़ल होते तो जब अहाँ सिम्पैथी के नाम पर वोट दै छी कि एकरा खर्चा भऽ गेलै एकर खेत बिका गेलै तऽ आप जीतलै तऽ ओ खेत किनतै कि अहाँके शिक्षाके सुधार करतै या एहिठामन के जे कमर्शियल बात अब है ई अथी के ई महंत सबके या फिर कहियो गुठी सबके तो हमर विचार में कहबे कि जते गुठी सब है जते कुटी सब है तकरा सबके या तो ओकरा कमर्शियलाइज कर दियो विशुद्ध रूप से होटल बना दियो लॉज बना दियो रेस्टोरेंट बना दियो आ नहीं तो संरक्षण करबे तो कल्चरल सिटी के जे मॉडल अबे है, से कल्चरल सिटी में ल जाइयो नहीं तो अहाँ रखने छी घेर के बीच में एतटा के मंदिर आ चारू भर बना दिली शटर शॉर्ट टर्म में कथी कथी होई कथी कथी बिक्री होई से तो क्यों नहीं देखा जाए छिए लेकिन नाम के करे तो फलनामा कुट्टी की है तो फलनामा मत तो ई भेलै न तो अपना सब कल्चरली जा सकली न तो कमर्शली जा सकली एक इंडियन व्यापारी हमारे साथी आयल रहे दू तीन दिन संगे रहे ओकर कहब रहे कि एहिठमन तोरा सबके तो एकेटा लऽ दऽ कऽ देखबयवला हो जनकपुरमे जानकी मन्दिर

त जौ जई चीज से अहाँ के रोजी रोटी चल रहल है ओकरे बर्बाद करे में लागल छी ओकर पोखरी के खत्म कर देली ओकर आसपास में जाकर शटर बना देली सौंदर्यकरण देखे वाला चीज बाहर से देखे फोटो के दिखाई या फिर और चीज से दिखाई तो जानकी मंदिर से बढ़कर हमारे घर वो पर लेके गए अहाँ अनुमति देखी नगर पालिका अनुमति देखी कि जानकी मंदिरों से बढ़कर घर जानकी मंदिर के साइड में बनते ओहू में जानकियो मंदिर के की है कि चल भाई ढौआए जेबे तो शटर बना के जिम्मा लगा दे छी तो अहाँ कल्चरल सिटी या जनकपुर के जे चीज के भजा के खा रहल छी जानकी मंदिर के ओकरो अहाँ से बचा के नहीं राख सकल छिए तब एहि में कहबे कि राजनीतिक ये सब चीज कह देते पार्टिए कह देते तो भाई पार्टियों के अपन बि- एकटा लिमिटेशन है

नहि देतै तऽ ई कमर्शियल पॉलिटिक्स है कि वोट केना कऽ अयतै ताहि हिसाबसँ नेता सब काम करतै अ, सम्भवतः समय खतम भेल धन्यवाद अरे बहुत बहुत धन्यवाद बीबी जी हमर ई कंसर्न छलै जे अ, स्थानीय सरकार बनलै जतऽ हमसब शिक्षाके जे एकटा अपेक्षा छलैए ओ शिक्षा आर जे छै से नीचाँ मुँहे जा रहल छै ताहिपर सेहो प्रश्न छलै एकर समाधानके उपाय की भऽ सकै छै काल्हिके दिनमे एकटा प्लानिंग की भऽ सकै छै हम फेर दोसर बेरमे आयब अपने लगमे एखन हम चलै छी पूनम जी लगमे आ पूनम जी अपना सबके कहै छै जे जनकपुरमे पाबनि तिहार मेला उत्सव सब दिन होइते रहै छै आ प्रत्येकमे एतऽ गीत संगीत से लऽ कऽ हरेक आ तमे महिला आ अपना सबके जते संस्कृति के बचा कऽ रखने छथिन से दीदी बहिन सब रखने छथिन बचा कऽ तऽ तहिना स्थिति मे एखन जे रंगी चंगी जे दुनिया भऽ रहल छै आ एक प्रकार से कहबै जे परिवर्तन के युग चलि रहलैए ताहिमे अपन सबके गीत संगीत कतऽ हेरा रहल छै ई उत्सव सबमे सेहो अहाँके अ, नया नया उत्सव सब थपए लगलै जेना जन्म दिवस बेसी मनाबऽ लागल लोक तऽ अपना सबके एहि सङ्गे अपन सबके सामा चकेबा अपना सबके झिझिया अपना सबके विभिन्न गीत सङ्गीत पर्व त्यौहार के केना कऽ बचायल जा सकै छै कोन अवस्थामे एखन अछि अपने देख रहल छियै तेकर बात करी कनी धन्यवाद अ, सुनील मल्लिक जी सभसँ पहिने एहिठाम उपस्थित अग्रज लोकनिके हम प्रणाम करै छी गोर लगै छी आ छोटके बहुत रास स्नेह ई अपना सबके जे ई भूमि अइ जनकपुर धामके पावन तप के भूमि, ज्ञान के भूमि, यज्ञ भूमि अइ आ ओहिठाम जे आइ ई कार्यक्रम भऽ रहल छै जे जनकपुर के ऐतिहासिकता तऽ भखरल वर्तमान तऽ वर्तमान तऽ बहुत रास वक्ता सब कहि देलथि हैं जे वर्तमान के की स्थिति छै की परिस्थिति छै मुदा ई कार्यक्रम के मादे हम कहि रहल छी जे हमर सबके वर्तमान भखरल नहि अइ किछु कमी आयल छलऽ ओ सम्हरि जेतै आ आइ बुझाइया जे ओहने तप भूमि ओहे ज्ञान भूमि ओहने यज्ञभूमिमे आइ हम सभ एहि विमर्श कार्यक्रमकेँ लऽ कऽ जे बैसल छी तऽ हमरा पौराणिकता याद आबि रहल अइ जे एहिठाम जे विमर्श होइ छलए पहिले ज्ञान आ ऋषि मुनि सब जे तर्क वितर्क करै छलथि हँ तेहने आइ अनुभूति हमरा भऽ रहल अइ चली एहिठाम एहिठाम हमरा प्रश्न कयल गेल हँ जे मिथिलाके जे संस्कृतिमे पाबनि तिहार आ गीत नाद होइ छलैए से तकर कमी किए एलैए तऽ अवस्था की छै हमर सबके ई जे मिथिलाके भूमि अइ से भरि साल पाबनि तिहार होइत रहैए आ विभिन्न पाबनि तिहारमे जन्मसँ लऽ कऽ मरण तक सबमे हमरा सबके गीत नाद होइए विभिन्न विभिन्न पाबनि तिहारमे विभिन्न उत्सवमे जन्मसँ लऽ कऽ मृत्यु जते उत्सव होइए जते संस्कार होइए सभमे गीतनाद होइए सभ आ साल भरिमे तऽ बहुत रास पाबनि तिहार सेहो होइए तऽ हमर सभके मिथिला मे बीचमे ई शिक्षामे जे विकास भेलैए ताहि कारण पहिलका लोकसभ के की होइ छलै जे बेटाके इसकुलमे पढ़ायल जाइ छलै आ बेटीके से घरक शिक्षा देल जाइ छलै भानस भार बर्तन चौका ई करऽ के देल जाइ छलै हँ तऽ ओकरा सबके जे समय रहै छलै तऽ ओ सब अपन संस्कृति के बचा कऽ परम्परा के बचा कऽ घर के काज मे लुरि ढंग आ गीत नाद सब सीखै छलखिन हँ शिक्षा मे विकास भेलैया समानता एलैया बेटा बेटी के लोक एक समान बुझैया तऽ बेटी सब सेहो शिक्षा ग्रहण करऽ लगलखिन हँ आ आ- आधुनिकता के युग मे बेटा बेटी के समान शिक्षा देल जाइ छै ओहिमे हुनका सबके जे समय के कमी एलैया त ओ सब की केलखिन हँ जे शिक्षा मे बेसी ध्यान द क आइ जते सब क्षेत्र मे देखै छियै जे सब क्षेत्र मे सब ठाम मे जे आधा के अधिकारी बनि क बेटियो काज क रहल छै त एहन समय मे जे ओ अपन परम्परा छलै हुनकर जे संस्कृति छलैया ताहि मे किछु कमी एलैया पूरा नहि भेलैया किछु कमी एलैया लेकिन बिलेलैया नहि भखरलैए नहि जीवन्त छै हम एकटा बात कहऽ चाहै छी जे जनकपुर धामेके बात छै एकटा हमरा सबके एहिठाम संस्था अइ जकर नाम छै सखी बहिन पा ओ सखी बहिन पा समूह हमरा सबके एहिठाम विभिन्न जतेक साल भरिमे पाबनि होइए जतेक रास पाबनि होइए एतेक तकके झिझिया सेहो ओहिमे सम्मिलित छै सामा चकेबा झिझिया चौड़चन छठि जितिया जतेक पाबनि होइए सबके बचाबऽके खातिर ओकरा याद पारऽके खातिर ओहिमे की छै केना छै केना कयल जाइ छै ओ व्रत की अहि सबके सब रङ्गके कार्यक्रम हमसब दू चारि दिन पहिने ओहि ओहि पाबनिसँ से एकटा आयोजना करै छी आओर ओ सब सब तब सामूहिक रूपसँ ओकरा हमसब कार्यक्रम करै छी आओर ओहि ओहि कार्यक्रमके तहत सखी बहिन पाके कार्यक्रमके तहत हमसब विभिन्न रासके जे अपन सबके परम्परा अहि जेना अरिपन अइ आ पाबनि तिहारमे अरिपन बला होइया अरिपन बला प्रतियोगिता कऽ कऽ गीत नादके प्रतियोगिता कऽ कऽ आ एहि पाबनि तिहार कऽ कऽ एहि हमर सबके संस्कृति जे अइ तकर जे परम्परा अइ तकरा बचाबऽके लेल ओकरा समृद्ध करऽके लेल बौआ बुच्चीमे ओकरा सिखाबऽके लेल से एहि तरहके कार्यक्रम सब कऽ रहल छी आ बहुत रास बुच्ची सब जे छथि से एखनो जीवन्त रखने छथि बहुत रास बुच्ची सबके एहि तरहके सुसंस्कृत छथि ओ शिक्षा सेहो ग्रहण कऽ रहल छथि आ एहि सबमे भाग सेहो लऽ रहल छथि हुनकामे सब गुण छथि हमरा सबके छै जे धरतीये स्त्री टेकने छै तऽ धरती आ धरती टेकने छै तऽ जते एहिठामके संस्कृति परम्परा अइ पाबनि तिहार अइ तेकरो एखन तक जे बचा कऽ रखने अइ से महिलेसभ स्त्रिएसभ बचा कऽ रखने अइ जाहि घरमे स्त्री ओहिसँ विमुख छथि ओहि घरमे हमरा होइए कोनो पाबनि तिहार चाहे कोनो गीत नाद नहिए टा होइत हैत तऽ एहिसभके श्रेय स्त्रिएकेँ जाइत छथि आ ओसभ भऽ रहल छै बीचमे हम कहबे केलहुँ हेँ जे शिक्षामे कम जे बढ़ोतरी भेलैए आधुनिकता एलैए ई कहय पड़लै जे मने आधुनिकताके होड़मे आधुनिकताके दौड़मे किछु ने किछु मौलिकता हमरा सबके हेरा रहल अइ भुतिया रहल अइ से छै लेकिन हमसब आँट केने छी जे हमसब अपन मौलिकताके अपन संस्कृतिके अपन परम्पराके अपन पाबनि तिहारके गीत नादके सामा चकेबाके झिझियाके हेरा नहि देबै ओकरा कायम रखबै बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी आ अपन संस्कृतिके बचेबाक दौड़मे ई कहलखिन हेँ जे महिलासभ लागल छथिन एहिठाम कनि एकटा प्रश्न हम सुजीतसँ करय चाहै छी चूँकि एखन पुनि पुनि होत बियाह इहो लिखलथि हेँ एकटा अनुसन्धानके रूप देने छथिन ई जे गीतनादसभ भऽ रहलैए ताहिमे अहाँ एहिमे जे परिवर्तन भऽ रहलैए खास कऽ कऽ जे लोक संगीत सब छलैए गीत नाद सब छलैए ताहिमे बहुत रास ट्रीटमेंट सब भऽ रहलैए एखन अहाँके एहिसँ अपने कते सहमत छियै असहमत छियै अपनेके विचारमे केना छै कनि बात राखी एहिमे आ, सुनील जी खास क यदि देखल जाए त राम सीता बाहेक के यदि गीत के बात कल जाए विवाह के गीत के बात कल जाए त तई में अंतर सब एले है। लेकिन विवाह में एखनो जे छै से लोग परंपरागते शैली में आ, जे घर अंगना में गीत गाबि रहल छै ओई में आ खासे परिवर्तन नहि एलैए आ जे अहाँके तहिया घनश्याम एकटा बात कहने छलखिन हेँ जे जनकपुरके पहिचान कराबऽमे एकटा स्नेहलताके जखन हम बात कहिए रहल छलहुँ अपने पूछि रहल छलहुँ तऽ स्नेहलताके बहुत बड़का योगदान छै जकरा ओ कतऽके छथिन की छथिन कनिक दिन पहिने मधुबनीसँ एकटा अखबार अबै छै ताहिमे आयलो छलै जे हुनका विषयमे स्नेहलताके विषयमे लेकिन आइ जनकपुरके एकटा पहिचान बनाबऽवलामे स्नेहलता सेहो छथि लेकिन अहाँ अहाँ जे अहाँके जे जिज्ञासा छलए जे हमर आ, ई कहबै जे कैसेट सबमे परिवर्तन एलै हँ लेकिन एखनो घर सबमे जे घरमे परम्परागत जे पूजा होइ छै विवाह दान सब होइ छै ताहि सबमे आ, खासे परिवर्तन नहि भेल यऽ जेना हमरा लगैए जी गीतनाद सबमे आ जी आगाँ हम नहि धन्यवाद बड़ी तऽ एहिमे हमरा ठीक छै बहुत बढ़िआँ बात अपने रखलियै हमर ई कहबाक अइ जे गीत संगीतमे प्रयोग धर्मी तऽ आयब जरूरिए छै आ हम आग्रह करै छी अशोक भाईके संगे संगे एहिमे राखऽके बात हम करबनि हुनका अपनेके ई गीत संगीतमे जे फ्यूजन सब भऽ रहल अइ हम ताहि पर बात करऽ चाहै छी अशोक भाईके बात राखी जे एखन बहुत रास परिवर्तन सब आ महिला सब सेहो कहै छथिन बहुत युवा तुर के लोक सब सेहो बात ई जिज्ञासा रखैत आयल अछि जे अपना सबके लोक संगीत जे छै ओहि लोक संगीत में कनिक नया बीट सबके कनि प्रयोग कऽ दियौ जे हमसब नाचऽ पाबी नाचऽ के लेल अलगे गीत देखऽ पड़ै छै हिंदी गीत खोजऽ पड़ै छै लोकके जखन दोसर गीत खोजऽ पड़ै छै तऽ मैथिलिएमे अपना मौलिक संगीतमे कनिक ट्रीटमेंट कऽ कऽ हमसब किया नहि एकरेमे झुमाबऽके लेल जोगर बना सकै छी तऽ एहिमे अपनेके की विचार अइ अशोक भाई सुनील भाई अहाँ जे जिज्ञासा रखलहुँ हँ फ्यूजन हमर मान्यता अइ जे फ्यूजन जे कन्फ्यूज करै छै अहाँ जखन लोक संस्कृतिके बात करै छी अखन परम्पराके बात करै छी अहाँ मॉडर्न सङ्गीतके बात करै छी अहाँके नाचऽके अइ अहाँके अपन शब्दमे अपन भाषामे अपन मिठासमे तऽ ओकरा अलग प्रयोग सेहो कऽ सकै छी ओ फ्यूजनके फेरीमे कन्फ्यूज भऽ कऽ हमर जे बाँकी जे परम्परा अइ सेहो हमरासँ विस्थापित होयबाक अवस्थामे छै अगर अखन हाथ हाथे मोबाइल छै सेकेंडमे अहाँ दुनिया अमेरिका इंग्लैंडमे की भऽ रहल छै भारतमे की भऽ रहल छै नेपालमे की भऽ रहल छै बर्मामे की भऽ रहल छै से तुरते अहाँ देखै छियै अहाँ अपन कैपेसिटीके बिल्ड किया नहि करबै अहाँ अपन सामर्थ्यके बढ़ाउ ने ओ महाराज जे परापूर्वसँ हजारों वर्षसँ सहेजल आयल छै एहि कण्ठसँ ओहि कण्ठ ओहि कण्ठसँ ओहि कण्ठ ओ आइयो जीवित छै एहन आधुनिक युगमे जीवित छै तऽ ओहि सङ्गे अहाँ अपनाके चिन्हाबऽके लेल जे हम कनि बीट चेंज कऽ देलियै अशोक दत्त ओहिमे दूटा लाइन बदलि देलकै आ ओ अशोक दत्तके रचना भऽ गेलै एहन आत्ममूर्तामे नहि जीबाक चाही ओहिसँ अहाँके संस्कृति सेहो समाप्त हैत अहाँके संस्कार पर जे असर पड़ि रहल अइ अहाँ देखैत हेबै पहिले जे छठिके घाट पर अबै छलियै तऽ छठिके गीत बच्चा बुच्चीसँ लऽ कऽ दाइ तक गबै छलखिन हेँ अखन जते आब देखबै जे सिंगार पटारमे सबसँ बेसी अगर दू बजे जनकपुरके घाट पर जाके छै तऽ नओ बजे भोरसँ सिंगार पटार केलक आ गीत नाद छोड़ू सब सेल्फी लऽ कऽ आ ओ रील बनाबऽमे आ पोस्ट करऽमे लागल रहै छथि अहाँ अगर वहीके परिकल्पना करै छी तऽ अहाँ फ्यूजन करू कन्फ्यूज करियौ आरो लोकके जे क्लियर छथिन हुनको कन्फ्यूज कऽ दियौ कथी लए तऽ लोक चीजके तऽ कोनो दस्तावेजीकरण तेहन नहि होइ छै आ ओहूमे पठन संस्कृति हमर अहाँके कतेक बढ़िआँ अछि सेहो हम अहाँ बढ़िआँसँ बुझै छी हम एहि बातसँ विमति रखै छी अगर अहाँके आधुनिक चीज पढ़ि सकै तऽ आधुनिकतामे अपन सामर्थ्य बढ़ाउ अपन सङ्गीतमे सामर्थ्य बनाउ अपन शब्दमे सामर्थ्य बनाउ अपन आवाजमे सामर्थ्य बनाउ जे लोकके आकृष्ट करबै अपन भाषामे अपन मौलिक सङ्गीतमे जुमाबऽ सकी नहि कि अहाँ ओ छठि सामा झिझिया डोमकछमे कोनो परिवर्तन करी ओहन कन्फ्यूज नहि करी गोर लगै छी हम चलू बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई आब हम कनिक अ, फेर अ, जा रहल छी हम घनश्याम दिस आ तकर बाद फेर सुजीत दिस आयब आ घनश्याम अ, अखन एकटा जनकपुरमे जानकी मन्दिर आ के विश्व सम्पदा सूचीमे लऽ जेबाक बात उठि रहलैए बहुत रास फाइल सब बढ़लै आगा जनकपुर धाम उपमा नगर पालिका सेहो ओकर फाइलके आगा बढ़ौलकै है लेकिन जखन टेंजिबल आ इनटेंजिबलके बात अबै छै मूर्त आ अमूर्तके बात अबै छै ताहि स्थितिमे ओ सब एकटा टीम आयल रहै यू एन डी पी के ओकर सबके कहब रहै जे जानकी मन्दिर बड़ा दबकाह सन भऽ गेल अछि एहिठाम जखन जाइ छी हमसभ तऽ ओ देवगनाह अवस्था देखऽमे नहि अबैए हमरा ने ओतऽके ईंटमे देखऽ अबैए ने ओतऽ कला संस्कृतिमे देखऽ अबैए आ बेर बेर ई प्रदेश सरकार सब बहुत रास टाइल्स सब जे कनिक बी पी जी सेहो चर्चा केने छलखिन हेँ टाइल्स चेंज कऽ कऽ जेकर पूर्ण पुरान जे ओकर रूप छलैए जानकी मन्दिरके सेहो परिवर्तन कए कऽ देल गेल अइ अवस्था तऽ एहन अवस्थामे विश्व सम्पदा सूचीमे हमर केना जनकपुर जा सकत एहिके लेल की करबाक चाही हमरा सबके कोन रूपमे जानकी मन्दिरके हमसब लऽ जाइ जाहिके कारणसँ विश्व सम्पदा सूचीमे लऽ जयबाक जे बाधा अवरोध सब छै ताहिके हमसब ओ हटा सकब अ, महत्वपूर्ण सवाल एहिमे अ, ताहिके लेल हम धन्यवाद हम बेसी बात नै हम कनिक अशोक भाइ सँगे ओ सङ्गीतसँ जोड़ि कऽ चूँकि हम सङ्गीतके सेहो विद्यार्थी भेलाक कारणसँ ओतयसँ हम शुरू करब आ जानकी मन्दिरके विषयमे बेसी बात करयके नहि छै ओ क्लियर कट छै ओ बात हम दू लाइनमे कहब सङ्गीतके विषयमे अशोक भाइजी जे बात कहलखिन हँ जे पुरना जे अपन परम्परा अइ लोकगीत अइ लोक संस्कृति अइ लोक जे भाका छै ओहिमे छेड़खानी नहि होबक चाही ओहिसँ हम सहमत छी दोसर हम उदाहरण देव प्रवेश एहिठाम नहीं हम प्रवेश के स्मरण कर चाहब अखन प्रवेश मुंबई में है प्रवेश मल्लिक और हमरा जनैत धीरेन्द्र भाई जी के हम सेहो एहिठाम देख रहल छियनि छथि रूपा भाभी के हम देख रहल छियनि आधुनिक गीत में संगीत में अशोक भाई संगे बैसल छथि बत बड रास प्रयोग सब भेले है और हमरा जनैत परदेसिया होय अथवा अन्य अन्य गीत सब होइ प्रवेश के जय में जट जटिन होइ वा डोमकच होइ वा अन्य अन्य जे हमर अहाँके लोक भाषा सब अइ संरक्षण करब जरूरी छै जे पुरनका गीत सब छै जेना अहाँके हमरा अ, मोन पड़ैए जे दाई सब नानी सब जे गबथिन बटगबनी अथवा सोहर समदाउन समदाउनके एकटा प्रारूप कैसेट सबमे नजर अबै छै लेकिन अखन ओ टिपिकल पुरान जे लोक भाका छलैए ओ नहि भेटै छै ओ चीज हेरा रहल छै ओकरा केना कऽ संशोधक ओकरा केना कऽ संकलन कऽ कऽ राखब ई दायित्व खास कऽ कऽ मिथिला मैथिलीमे लागल जे संस्था सबसँ हुनका सबसँ आग्रह करऽ चाहबनि जे अहाँ सब काज छोड़ि कऽ ओ काजसँ पहिले करू कारण भोर खनके जखन जे पराती गायल जाइ छलै पहिलका ओ पराती अखन नहि अबै छै अखन फ्यूजन भऽ कऽ कन्फ्यूज भऽ कऽ अलग अलग तरहक चीज सुनऽके भेटै छै लेकिन जे पारम्परिक जे पराती छलैए जे अखनो नहि म्यूजिक बिना म्यूजिकके जखन गाबऽ लगै छै तऽ बुझाइत रहै छै वाह सुनैत रही ओ चीज सब संकलन नहि भेल छै ओकरा दस्तावेजीकरण नहि भेल छै ओकरा सबके करब जरूरी छै आधुनिक संगीतके अखन मॉडर्न एतेक आगाँ भागि गेल यऽ युग जे अहाँ बेसुराके सुर बना देबै बेसुर जे गबै छथिन हुनका सुरमे लाबि देल जाइ छै आओर बेताल जे रहै छै ओकरा तालमे सेहो आनि देल जाइ छै ओ को- अहाँके तकनीकीके प्रयोग कऽ कऽ तऽ आधुनिकताके लेल बहुत रास चीज छै जाहिमे प्रयोग कयल जा सकै छै ओहिमे फ्यूजन बनाउ ओहिमे अहाँ मॉडर्न चीज सब डाल- डालू लेकिन अपन जे परम्परा अइ जाहिके लेल हम अहाँ अखनो बचल खुचल छी जे किछु अन्यके तुलनामे ओ हमरा अहाँके पौराणिक गीत सब पुरान परंपरा है ओकरा संयोजक एकदम आवश्यक है हम एते थपलहुँ जानकी मंदिर के विषय में हम कह चाहब एहिठाम रोशन बाबा के हम देखने छलिए हँ जानकी मंदिर विश्व संपदा सूची में हमरा जनैत इहे अवस्था रहते तो वो नहीं जा सकते हम चिंतित छी कारण विश्व संपदा सूची में जाके लेल जे ओकर जे मापन होइ छै ओकर जे मापदंड छै ओ ओहि मापदंड अनुसार किछु नहि भऽ रहल छै बीपी तखन बड़ा सुंदर बात कहने छलथि हँ जे ओहिसँ नमहर घर बनाबयला अनुमति दै छै कि नहि दै छै बना लै छै लोक मुद्दा कऽ दै छै नहियो दै छै तऽ बना लै छै जानकी मन्दिरके जे व्यवस्थापन समिति छै चाहे ओ जे महन्तजी छथिन ओ होथि अथवा हुनकर सहयोगी लोकसभ होथि हुनको सभके जाहि रूपमे ईमानदारी रूपमे प्रस्तुत होबक चाही ओ नहि भऽ पाबि रहल छथिन सरकार के जे रूप में गंभीर होबक चाहे स्थानीय सरकार के वा प्रदेश सरकार के वा संघीय सरकार के संघीय सरकार वाला में अशोक भाई जी के बात से हम सहमत छी जे शुरू में कहने छलखिन हँ दुर्गानंद झा वाला बम कांड के बाद वास्तव में देखे के नजरिया फर्क भेल रहे ओ परिवर्तन भेलै ओहिमे थपथिन भाई जी लेकिन हम कहब जे जे पात्र छै पात्र प्रक्रिया और परिस्थिति के हम चर्चा करऽ चाहब पात्र प्रक्रिया परिस्थिति तीनू चीज के जखन अभूतपूर्व संगम होइ छै तखन सब चीज फिट भऽ जाइ छै से हम कहऽ चाहब पात्र सेहो कुपात्र नहि होबऽ पड़लै प्रक्रिया सेहो मिलल रहऽ पड़लै और परिस्थिति ओहि अनुकूल जे छै से होबऽ पड़लै तखन भऽ जाइ छै जानकी मंदिर के साँचे जँ विश्व संपदा सूची में लऽ जाय पड़तै तऽ ओहिके जे रेख देख करऽवला ओहिठाम के जे लोक छथिन हुनका ईमानदार होबऽ पड़तनि

अखन मुद्दा चलि रहल छै अखन बलराम ठाकुर जी के हम याद कर चाहबे अखन अख्तियार में मुद्दा सब पड़ल छै बहुत रास विषय सब छै तो जई में अहा के भूर नहीं करे के तई में भूर कर देबे आ तकर बाद कहबे जे एकर पौराणिकता एकर संरक्षण के बात ओकर संपदा सूची में ल जाके ओ दिवा स्वप्न मात्र हेतै तो ओई में चलखिन ओकर जे पूरा पूर्ववत जे अवस्था छै जते विश्व संपदा सूची में रहल जे आ- ऐतिहासिक स्थल सब छै ओकरा देखियौ ने अहाँके ओहिठाम कहाँ छै अहाँके मार्बल लगायल गेल माइटे छै ओ पुरान ईंटे छै लेकिन ओहिमे ओकर सुगंध छै ओहिमे ओकर मजा छै और ओकरे विश्व संपदा सूचीमे राखल जाइ छै ई बात लोक किया नहि बुझै छै और जे बुझै छै से बुझि पचबै छै जानि कऽ ओकरा बर्बाद करैके काज करै छै और ओ तखन तक संभव नहि छै जाधरि ईमानदार प्रयास ओहि जे रक्षक छै ओकर जे ओहि संपत्ति के रक्षक से ओ गुठी स्थानीय सरकार कम से कम ई तीन टा पक्ष के ईमानदार हो पड़ती तखन मात्र हेतै आ, धन्यवाद घनश्याम जी आ, फेर हम या सुजीत के या प्रश्न हमरा लगमे अछि जे जखन हमरा सब लगमे अमूर्त संस्कृति आ मूर्त संस्कृति के बिगाड़ि देल गेल छै रूप बिगाड़ि देल गेल छै जे भखरैत वर्तमानके बात एहि अथीमे आयलो अछि तऽ तहिना स्थितिमे जे जनकपुरवासी बहुत होपफुल हिसाबसँ ई देखऽ लागल है जे आब जनकपुर बहुत जल्दी विश्व संपदा सूचीमे जाय चलि जायत आ जा अहाँ पर नगर पालिका जनकपुर धाम महानगर पालिका सेहो बड़ा दावा विशुद्ध हिसाबसँ कऽ रहल अछि जे आब हमरा सबके बहुत जल्दिए जनकपुर धाम विश्व संपदा सूचीमे चलि जायत तऽ ताहि के अवस्थामे अपने की देख रहल छी केना चलि जायत आ, सु- सुनील जी आ, हम एकटा मिथिला रामायणमे चन्दा झाके एकटा प्रसङ्ग कहै छी जे ओ लिखने छथिन कि दिव्य भूमि मिथिला हम आबि गेलहुँ देखैत मात्र मन लक्ष्मण तृप्त भेलहुँ कि दिव्य फूल वृक्ष अनन्त आब पंक्षी विलक्षण करै अछि रम जाओ रम ज्ञान कहऽके मतलब आ, एहिसँ ओहि समयके मिथिलाके वर्णन केना कयल जाइ छलैए ताहिसँ एकटा उदाहरण अछि तहिना अहाँके तुलसीदास सेहो अहाँके अ, कए ठाम ई बातके लिखने छथिन जखन ओ मिथिलामे अबै छै तऽ एतऽ इनार नदी तालाब लगायतके अ, चीज सबके वर्णन केने छथिन एहिठामके पानिके अमृत आ, पानिके केने छथिन जे एहिठाम जे पीबै छै से जरा बुझाइ छै अमृत पीब रहल होइ तऽ एखनके जे स्थिति छै जे पूरा अन्तर भऽ गेलै आब अहाँके विषाक्त भऽ गेलै जनकपुरेके बात कही तऽ कल सब सूखि रहल छै इनार हमसब जे छै से झाँपि देलहुँ लेकिन एहि सङ्गे सङ्गे किछु परिवर्तन भेलैए जनकपुरके भले ही आधुनिक शहरके रूपमे विकास भेलैए परम्परागत शहरके रूपमे जे लोकके जनकपुर के लोग देखऽ चाहै छै जे पुराने रूप में जेना बनारस के विकास कयल गेल छै ज- ताहि रूप से अ, जे छै से जापान के क्योटो के बात भेल छै तेना जनकपुर के विकास के मांग सब उठि रहल छै लेकिन एहि संगे संगे जखन राज्य चाहलकै यऽ तऽ किछु परिवर्तन भेल यऽ सड़क चौड़ा भेल यऽ तऽ हमरा लगैए जे जानकी मंदिर के जे अपने अ, कहने छलियै जे ओकरा बहुत संकुचित कयल गेल छै जानकी मंदिर जेना बुझायल छै जे बीच में दबकल छै ओकरो जदि राज्य चाहय त किछु क सकैत छै लेकिन जतय अहाँके वोट पोलिटिक्स छै ओ बीपीश जी कहलखिन हँ जे वोटके चलते लोक हिम्मत नहि करऽ चाहै छै लेकिन जकरा वोटके जरूरत नहि छै जेना जानकी मन्दिरके महन्त जी भेलै आगाँ अबैत एतऽके सामाजिक सङ्घ संस्थासब आगाँ अबैत ओसब यदि आगाँ एथिन तऽ किछु बात भऽ सकै छै एहिठाम अहाँके ई दशरथ तलाव छै जे जनकपुरमे दशरथ जीके नामसँ पोखरि छै लोक दशराहामे एक दू सप्ताह पहिने दशराहा भेल छलै तऽ भरल पूरे भीड़ छलैए एहिठाम पोखरिमे लेकिन एहिके घाट जे छै से पूरे कंक्रीट घाट बना देल गेलै लेकिन एहि सङ्गे सङ्गे जे आइ हमसभ जे ई कार्यक्रममे अयलहुँ हेँ तऽ जे पोखरि बीचमे जे हम देख रहल छी तऽ हमरा सभके तऽ आनन्दित भइए रहल अइ एहि सङ्गे सङ्गे हम एकटा पर्यटन व्यवसायी छलथि हेँ हम कनी काल हुनका सभके बात केलहुँ हेँ तऽ ओ कहै छलथि हेँ जे एना कार्यक्रम यदि कयल जाय एहि प्रकारसँ बहस यदि कयल जाय तऽ जनकपुरके जे छै से एकटा अलग चीज भऽ सकै छै ओना उदाहरणके रूपमे गंगा आरती पोखरि घाटपर वर्षोसँ भऽ रहल अइ हमसभ एहि प्रकारसँ छठि मना रहल छी पोखरि घाटपर होय या बट सावित्रीके रूपमे जे छै से गाछ वृक्ष बना रहल छी हमसभ प्रैक्टिस नहि कऽ रहल छी से नहि बात लेकिन एहिके बावजूदो जे छै से आधुनिक आधुनिकता दिस बेसी जे जोर दऽ रहल छी जकर प्रभाव जे छै से ओ जानकी मन्दिरके जे हम कहलहुँ हेँ विश्व सम्पदा सूचीमे ओ समस्याके रूपमे आबि रहल छै ओहिठाम बड़का बड़का घरसब बना देल गेलैए होटल बना देल गेलैए ओ होटलसब जे छै से एहिठामके राजनीति करऽवला व्यक्तिसबके नजदीकके लोकसब ओहिठाम केने छै जे व्यक्तिसब ओहिठाम अहाँके लागल छै ओसब बहुत पावरफुल व्यक्तिसब छै हुनकासबके के रोकि सकै छै तो हुनका सबके जात है आ विश्व संपदा सूची होबऽ के लेल दू तीन टा चीज कर रोके पड़तै बड़का बड़का महल सब जे बनल छै अगल बगल में तकरा सबके जे छै से सबसँ पहिने रोकऽ पड़तै रोकऽ नहि पड़तै तोड़ऽ पड़तै आ ओ तोड़ऽ के काज के करतै फेर जानकी मंदिर में अहाँ जाउ तऽ गर्मी में जेबै तऽ पैर पाकऽ लगै छै एहि प्रकारसँ ई प्रदेश सरकार बनेलकै दू तीन वर्षमे बनेलकै लेकिन बनेलकै तऽ ओकरा उखाड़ल नहि जा सकै छै से बात नहि छै उखाड़ल जा सकै छै लेकिन ओहिके लेल जन दबाव जरूरी छै जेना एहि कंक्रीटके पोखरि घाटपर हमसभ बीचमे एतेक गर्मीके बीचमे रमणीय स्थल बना सकै छियै लोकके जे छै से एतेक जमा कऽ सकै छियै घाटपर एतेक आदमी अहाँके एहिके कारणसँ भेलैए हमरा लगैए हॉलमे एतेक आदमी जमा हेतै कि नहि हेतै साँझमे से कहल नहि जा सकै छै ओहिके कारण जे छै से वातावरण छै तऽ ई वातावरण निर्माणके दिशामे हमरा सबके आगाँ बढ़ऽ पड़त जनप्रतिनिधिके मात्रे नहि जन दबावके लेल हमरा सबके सेहो काज करऽ पड़त जेना हमरा लगैए हँ बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी हमसब अंतिम चरणमे चलि आयल छी हँ अंतिम चरणमे चलि आयल छी दू चारि मिनट मात्रे आओर मैक्सिमम दू चारि मिनट लेब हँ बहुत रास बात कहलखिन हेँ जे भागीरथी प्रयास करऽ पड़तै हमरा सबके यदि विश्व संपदा सूचीमे लऽ जेबाक अछि जानकी मन्दिर लगायत एहि जगहके तऽ जे ओकर मापदण्ड छै से मापदण्डके पूरा जाबत देर नहि करबै तऽ विश्व संपदा सूचीमे जनकपुर नहि जा सकत हमसब अन्तिम चरणमे चलि आयल छी खास कऽ कऽ जे एहिठाम अ, कलाकार साहित्यकार सभसँ बेकम्मा कहल जाइ छै एकरे सभके जकरा कोनो काम नहि छै तऽ साहित्य रचना करैए चलि जाउ ओ रचना कऽ लिअ एहन अवस्थामे हम दू तीन टा बात कहऽ चाहब जे संघ संस्था सब छै एहिठाम जे कलाकार सब जीवन यापन मात्र ओहिके लेल कऽ रहल अछि ओहन कलाकार सबके लेल राज्य जे कोनो प्रकारके संरक्षण नहि दऽ रहल छै जे एहिमे बिल्कुल काम कऽ रहल अछि तकरा सब पर कोनो सरकारके दायित्व नहि छै कि ताहि पर कनि अपने बात राखि देल जाओ से हम आग्रह करऽ चाहै छी बीपी जी के अ, एहि विषयमे अ, पिछला प्रदेश सरकारके देखबै तऽ एकटा अ, प्रतिष्ठान सेहो एहिठामन गठन भेलैए मध्य प्रदेशमे ओहिठामन किछु अ, भऽ सकैए अ, पार्टीगत भागभण्डाके आधारमे प्राज्ञसभ नियुक्त भेलैए एकरा हम नहि निमन नहि लेबै कैला तऽ ओहूठमन जे साहित्यकार सब अइ साहित्य जे चीज अइ ओ आन्दोलनोमे काम लगै राजनीतियोमे काम लगै तऽ ओसब कोनो विचारधाराके लऽ कऽ अगाड़ी बढ़लै आओर विचारधाराके रूपमे हुनका सबके व्यवस्थापन कयल गेलै तकरा अन्यथा नहि लेल जाइ लेकिन प्रदेश सरकारके दिससँ ई प्रयास एकटा जे टटका प्रयास अइ से कहि देलियै आओर एहि विषयमे आओर अखनके बजटमे सेहो एक दूटा कार्यक्रम राखल गेलै सम्भवतः ओ रेड बुक अयलाके बाद आबि जायत छोटमे एकटा विषय हम रिपोर्टिङ केन्द्र रहेँ किछु दिन पहिले करिब छ सात साल पहिले जोड चाहब जे विश्व सम्पदा सूचीकरणवला विषयमे जानकी मन्दिरके दुई हजार छत्तिस सालमे इजरायलके एकटा टोली आयल रहै जे एहिठाम जानकी मन्दिरके विश्व सम्पदा सूचीकरणके प्रक्रियामे लजाइके लेल अनुगमन करायल रहै ओहि टाइममे तिन चारिटा इस्युसभ गम्भीरताके साथ उठेने रहै कि एहिठाम जानकी मन्दिरके जे पुराना श्री सम्पत्ति या प्रोपर्टी रहै या एहिठामके जे पौराणिककालीन मूर्ति रहै या एसेट सब रहै ओकर एकटा खोजबीन लिस्टिंगके बात केने रहै ओ चीज सब अखन तक हमसब ओ प्रक्रिया पूरा नहि कऽ सकलियै चाहे ओ जग्गाके होइ या पोखरिके होइ या ओहिठमनके हीरा मोती जे जवार जे हमसब चर्चा करै छी बड़ा गर्व करै छी कि हमरा सब लए एते जानकी मन्दिर लग छलै से दोसर भेलै कि संरचनागत परिवर्तन भेल अइ जानकी मन्दिरके जे पुरान स्ट्रक्चर अइ पुरान जे फोटो अइ से स्ट्रक्चरके जाले तक सुधार नहि करबै

एकटा कि जे मन्दिर व्यवस्थापनमे जे मनमौजी चलि रहल अइ जे ओकर भेटी हइ या आमदनी हइ ओहिपर नियन्त्रण लगतै दोसर कि जे कॉर्पोरेट हाउसवला सब जे कैप्चर कऽ लेने हइ जानकी मन्दिरके आसपास ओ खाली करबऽ पड़तै तऽ ई दुटा जतऽ कॉर्पोरेट इन्टरेस्ट जुड़ल हइ ओ इन्टरेस्टके कारणसँ हमरा नहि बुझाइए कि एहिठामनके मेयर साहब कुदि लेतै या कोनो अभियानी आबिकऽ कुदि लेतै कि हम जानकी मन्दिरके विश्व सम्पदा सूचीकरणमे लऽ जेबै कहिकऽ तऽ ओ फेसबुकके चर्चाके लागि कनि चर्चाके विषय हेतै लेकिन एतेक बड़का बड़का व्यापारी सब एतेक बड़का बड़का कॉरपोरेट हाउस सब जानकी मन्दिरके विश्व सम्पदा सूचीकरणमे नहि होबऽ देतै से हमरा बुझाइए भऽ जाइ तऽ आओर बढ़िआँ आ बहुत बहुत धन्यवाद हम अन्त करऽ जा रहल छी एकटा कही जे जनकपुरमे बहुत रास सम्भावना सब छै जेना एखने बात कहलखिन हँ पोखरि झाँखरि मन्दिर सबके हम यदि आधुनिकीकरण कऽ सकी अखने कते बढ़िया बैसल छी हमसब हमसब दिल्ली में देखने छी अक्षरधाम ओहि अक्षरधाम में इएह पोखरि के चारू कात बैस के एते बढ़िया से डेकोरेट कऽ कऽ ओहिठाम अहाँके वाटरफॉल लगा कऽ ओहि जगह पर अपने के विशाल अहाँके कहियो ने मार्केटिंग करल जा रहल छै जनकपुर तऽ पोखरे के शहर छै तऽ किया ने हमसब एकरो मार्केटिंग एहि हिसाब से कऽ सकी तऽ लिअ बहुत रास बात सब अछि मन में बहुत रास चीज सब चूँकि विषय बड़ा गंभीर विषय छलै बहुत ब्रॉड विषय छलै तऽ एहि सब गोटेके बहुत बहुत आभार प्रकट करै छी जते सहभागी सब छलखिन हेँ सब गोटेके आभार प्रकट करै छी आ ई ई बहस चलैत रहत ई कोनो एखने समाप्त होबयवला विषय नहि अछि ई विषय अनवरत चलैत रहत से आग्रह करैत सब गोटेके प्रति आभार प्रकट करैत विमर्श फाउंडेशन प्रति आभार प्रकट करैत हम एतयसँ सब गोटे हँ जेना हमसभ अपेक्षा रखने रही जे एहि सत्रसँ से बहुत बढ़िआँ ज्ञानवर्धक उत्तेजक सेहो कतेक चीज हमसभ जानलिए आ अहाँसभ बहुत समीचीन ढङ्गसँ ओहि बातके से रखलिए हमरा लगैए जे तीन दिना बहसके जे अपेक्षा छल तकर शुरुआत तकर जड़ि तकर नीब आइ एतऽ मजबूत भऽ गेल बहुत बढ़िया विमर्शकारी ई सत्र रहल अहाँके प्रति मल्लिक जी और अहाँ सभक प्रति हम आभारी होइ छी और हम आग्रह करै छियन नेपोविट जे विमर्श के प्रस्तुत कऽ रहल छथि नेपोविट के से कर्ता धर्ता ओकर स्वामी ओकर निदेशक आदरणीय शंभुनाथ झा जी से जो वो आबैत संग में जे प्रतीक चिन्ह अछि विमर्शके हमर सहयोगी सबसँ आग्रह जे ओ प्रतीक चिन्हके सङ्गे उपस्थित होथि आ हम अपन जे आजुक प्रतिभागी लोकनि छथि तिनका सबके सम्मान करऽ चाहब शम्भुनाथ झा जी नेपोविट जे प्रस्तुतकर्ता अछि एहि विमर्श तीन दिना आयोजनक सर प्रणाम हमर सञ्चालक सुनील कुमार मल्लिक जी साइड भऽ जेबै आदरणीय पूनम झा मैथिल जी आगू आबि जेबै हँ आ, बाकी लोग जे अहाँ सब छी ने सहयोगी बैस जाओ बैस जाओ बाहर के लोग नहीं देख पाबै छथिन हाँ आदरणीय हमर मित्र बीपी शाह जी अ, आदरणीय भाई घनश्याम मिश्र जी जी घनश्याम बाबू